Zarkhat nu zarkhat a bia in a kan cawmtu kan Pathian bikah min thangtha ko seh nihin zong a thar in a bia in thazang lak ti ding ka vun in sawm than hna Pathian bia chung kan kal hlan te hika hin kan pa siang bawipa Atu ah hin CBCUSA a pastor dihlak nih kan pa bantuk in a kan hruaitu a kan i chiahmi a si i nihin ah Khrihfabu rian tampi kaltak in hika hmun te ah Pathian thangṭhatṭinak a vun rat lawng si loin thla kan campiak ding in caan a kan pek caah cun kan i lawm tuk ti kha lawmhnak bia tawi tein vun chim ka duh. Cun hika hin zangfah tein rut na vun kan dir piak kho hnga maw? Zangfah tein.

A ummi Jacob i a farnu a si i hika TCBC camp ah rak ra kho ve cungah kan i lawm tuk i hika hmunte ah Pathian thangṭhatnak zongah ka hin Pa Siang Bawipa he an vun ratṭi khawh ca kan i lawm tuk ti kha vun chim ka duh Pa Siang Bawipa zaangfah tein vun kan dirpiak ṭhan ta ko kan kut beng hna u sih Bawipa ṭha tuk hringhran zawnruahnak taktak zeitluk in dah a ngeih ti kha atu bantuk kan vun hmuh tik kan i lawm tuk ti kha lawmhnak bia tawi tein vun chim tak ka duhmi a si asiahcun pathian bia kan kal colh hna lai kan caan a sau lonak ding caah nihin i kan chim hnga dingmi he member sinak ah herh ngaingai mi a ngan adammi member nih kan kan ngei awk a simi kha kan vun pe ṭhan lai zeicahtiah member kong hi kan chim lengmang ti si ahcun Khrihfabu hi zeitluk in dah vawlei ah hin biapi taktak in Pathian nih hin a chiah i Jesuh Khrih in a thisen in a tlanh i hi Khrihfabu chung i member a simi paohpaoh hi zeitluk in dah kan biapik ti hi theihter lengmang Bible nih a kan duhmi a si caah hin nihin ah hin thil pahnih te Pathian bia cherhsan in vun chim ṭhan ka duhmi a si. pakhatnak cu zeidah a si ti si ahcun committed to good theology ti si a dammi member Khrihfabu zeidah si ti a fiang i cu Khrihfabu chung i member a simi hna nih cun zeidah an tuah ti si ahcun Pathian bia lei cawnnak theihnak hngalhnak ah hin ṭhan an i tim peng i cu Pathian bia chungah cun thazaang an la peng i cu Pathian bia cun nikhat hnu nikhat teinak a hmumi an si cucu a ngan a dammi member nih an ngeihmi pakhat a si Bible ka vun rel ta lai lamkaltu ngan pani a hme sawmli le pasarih ah khan Pathian nih Pathian kha an thangṭhat i mi vialte nih an hmaizah hna cun kham a si liomi hna cu Bawipa nih nifa tein a bu chungah khan a luhter lengmang hna kham a, kham a si liomi hna cu Bawipa nih nifa tein an bu chungah khan a luhter lengmang hna. Khrihfabu chungah member a kan sitertu, a kan lutu hi kan Pathian a si caah min thangṭhat um ko seh. Atu zong ah Bawipa nih member thar a kan pek ṭhan i bawipa mi member thar a vun luhmi hna anu i kan kut kan vun bek piak ta hna lai i John te chungkhar zungceu te nan chungkhar zaangfah te nan ṭhutnak te vun kan dir piak ta u he kan i ben piak hna u sih bawipa nih a zumtu hna kha khrihfabu chungah ni kha nu ni khat a luh thluahmah hna kan pathian min thangṭha ko seh malaysia ah caan saupi an um Laitlang zong an va tlung si hmanh sehlaw a caan a phak tikah Bawipa nih hin hi BBC Khrihfabu chungah a pum chung i a ṭengnge pakhat i a rian ṭuan dingah Bawipa nih nihin ni zong hin a thar in hi Khrihfabu chungah a luhtertu cu kan Pathian a si caah min thangṭha ko seh kan i lawm tuk Bawipa nih hin a caan hmaan tein rian a ṭuan zungzal ko ti kha lawmhnak bia vun chim ka duhmi a si. John te an chungkhar an cung zong kan i lawm tuk. Fapa pathum an ngei. Upa bik hi John a si, cun a Melvin a si, cun Isaac a si i fapa pathum an ngei i mino te an si i hi Khrihfabu chungah ṭhawng taktak in Pathian nih a hman khawh nakhnga zong member kan dihlak nih thla campiak ko hna u ti kha lawmhnak bia he vun chim ka duhmi a si. kha member a kan luhtu hi kanmah tein siloin bawipa nih kan thinlung chungah rianṭuan i thlarau rianṭuannak in bawipa nih Khrihfabu chungah member a kan luhmi a si ti hi Bible nih ṭha tein a kan cawnpiakmi a si. Kha a si ahcun cu member kan luh tikah hin kei cu member chungah ka um cang Khrihfabu chungah ka um cang i kham ka fiang cang vancung cu ka ta si ka thi tikah khoika hmun ka kal lai pei ka fian cang cu tiah dai tein ṭhut a ngah lo kan pian thar hnu zongah Vancung i ka ta si ko tiah zakhat zakhat kan fian ko zongah Khrihfabu chung i member a ṭhami a dammi member nih cun zeitik hmanh a ṭhu sawsawh bal lo dai tein a um sawsawh bal lo. Zeicahtiah kha bantuk dai te ṭhut i zeihmanh tua lo i um a duhtu cu hodah si ti cun Satan a si cu. Zeicahtiah kham kan fian cang i hrin ṭhan kan si cang hnu ahcun hman awk ṭhami kan si, Pathian rian caah tampi rian ṭuan komi kan si, Aho nih dah hngalh hmasat ti cun Satan nih a hngalh. Cucaah cun Satan nih hin Pathian pennak ca rian kan ṭuan khawh lonak ding hin a phunphun in a kan lemsoi zungzal. Cucaah cun member kan si hnuah kan piangthar ko vancung kan ta a si kan ti zongah hin dai tein member ṭha a simi cu an um bal lo i Bawipa sunparnak caah cawlcang a duh pengmi hi member ṭha an si zungzal. Hika hin cu vawlei cungah dai tein um dingin Satan nih a kan tuah tikah hin cu Satan rianṭuannak cu zei in dah tei khawh peng a si ti si ahcun Pathian bia nih hin a tei zungzal. Satan rianṭuannak hi zeidang in tei khawh a si lo. Kan Bawipa Jesuh Khrih hrim zong nih khan vawlei a um lio i Satan nih a tukforhnak kha zei in dah a tei ti si ahcun a bia in a tei. Cucaah cun member chung kan um tikah hi vawlei Satan rianṭuannak nih cawl lo lakin Satan nih a kan tuahmi hi zeitindah kan tei khawh peng ti si ahcun Pathian bia in tei khawh peng a si. Jesuh Khrih nih a hitin a chim. Jesuh nih amah a zultu mi Judah mi hna kha a ti Johan ngan pariat me sawm thum pakhat sawm thum pahnih chungah kan cawnpiaknak kha nan zulh ahcun a ka zultu taktak cu nan si a vun peh rih biatak cu nan hngal lai i biatak nih cun an luatter hna lai tiah a ti hna vawlei ah hin kan luat lomi thil a tam tuk kan pianthar hnu zong hin vawlei a si rih ca taksa le in kan luat lomi thil a tam tuk i cu vialte cu zeidah kan luat lai biatak nih a kan luatter lai kan pathian min thangṭha ko seh member a ṭhami pathian rianṭuannak ding ca bawipa nih hman a duhmi hna i biatak in luat kan hau ve biatak in luat kan hau hika hin Member cheukhat cu zumtu cheukhat cu zeitindah kan ti tawn kan pianthar ko hnu zongah ah kan pianthar ko cang caah hrinṭhan kan si vancung ka pennak kan ta si ko cang caah zu ka din zongah zuk hnuam ka tuah zongah a zei ka tuah zongah vanram kai cu a dawt ṭung lo vanram kai cu mah nih cun a phenh ṭung lo kan ti Satan nih makha kha a duh tuk vemi si cu thazaang a pek dingmi cu si ee vancung ai ding na si dah thei ko na duh paoh in nung ko zeidah Satan bia si makha kha cucaah cun Satan nih hrawh a kan duh cawl lo lakin tuah a kan duhtu hi Satan peng a si kan nun i hrawh a duhtu peng hi setan a si cheukhat nih a zarhpini thengmang pathian thangṭhat ni bak ah hin ni sari chung in nazi pahnih khat te pathian thangṭhat caan hman i ngei lo lakin bawlung hna a kan chuhtertu kaa kip ah kan kaltertu kaa kip ah kan vahtertu i setan si cu Cawn lo lakin, zeihmanh ṭhahnem lo lakin a kan tuah a zungzaltu Satan a si. Satan nih tha kan pek tuk. Zeidah si rih? Cheukhat nih cun, ah, vancung pei kan ta a si cang ko cu. Vawlei ah hin zarhpini theng i pumh cu zeidah a hau kan ti khawh men online a pe thawng chim ṭhaṭha cu um cu online pe bible ca pumhnak ṭhaṭha kan i hrawm khawh peng cu a si e cu cu pe setan ne kan hlennak tu si cu na poṭam lio te ah zu cupi rawl thaw thaw nei mi kha na paw khim maw a kim lo cu zeitin dah kan um kan cin kan i dol a dih ko cu online hin kan nun a kan cawm lo cu pathian bia taktak kan pathian hi kan mah pumpak i caan kan pek i kan thang kan nun hrimhrim nih kan thang thathin na ko kan nun zong cu a nin an ho ve khawh cu Si lo maw? Cu lo ahcun online i rit hna cu ahodah biakinn a phan lai? Ho nih dah Pathian rian a ṭuan lai? Ho nih rian ṭuantu a thlah hna lai? Khrihfabu zeitindah a ṭhan lai, a thi ko lai cuta? Cucu pei Satan tinhmi si cu. Cucaah Satan nih a kan hlen zungzal. Member ṭha, member a dammi hi cu Pathian bia an i tlaih i Pathian bia chungah a nungmi an si. Tahchunhnak pakhat te ka vun chim lai kha. lamkaltu ngan lei sariah hme pahran hlei khatnak ah zeitindah um ti si ahcun azan a si cang ka tein unau pawl nih khan a ti Paul le Silas cu bira khua ah an kalter hna khika an va phak tikah Judah mi pumhnak inn ah khan an kal pumhnak in an kal colh zumtu a si cu an phaknak paoh a khoika dah thangṭhatnak hmun a um ti kha an zoh zungzal i pumhnak an kal e a te a vun pe khika mi hna cu Thesalonica khuami nakin an lung a kau deuh a ti an chimmi kha lungtho te lungtho ngai lungtho ngai ngai i Paul nih a chimmi kha a si taktak maw si taktak lo ti hngalhnak caah nifa tein cathiang chung kha an kawl Cucu a dammi member an si. Paul le Silas nih thawngṭhan chimmi kha a hmaan taktak maw? An chimmi biatak a si maw ti kha nifate cathiam chung kha research an tuah an kawl a ti. a si awk si cu atu ahcun zo law cheukhat cu member kan si kan ti pathian zumtu ṭha kan si kan ti thawngṭha pakhat nih an kan chim i a nihin thawngṭha chim cu a ṭhat khawh ning kan ti a dang deuh mi pastor nih ṭhawngthan kan chimh ṭhan i makha khap pei ka ti cu a kanmah ca bak si kan ti pakhat a ra ṭhan hoi e kha a chimmi kha a ze nihin na rat lo cu kan ti aho a chimmi paoh kha kan ha kan i tun i kan ngaih i pathian bia si ma si lo pathian bia dingin si ma si lo ti zong kha hlethlainak pakhat hmanh um lo in pathian bia kan ngaihmi paoh nih khan khatte le kan choih sel khatte le kan chi sel he kan duh na loin hallelujah kan auter sel he kan duh na loin kan lam sel he kan duh na loin kan thinlung chung a um lomi pi zong kha he thli nih hmunkip a choih bantukin a kan choih tawnnak zei ruang dah si pathian bia zei set dah si ti kanmah ten kan rel bal lo cu dirhmun set kan ngei lo cu zeidah kan dirhmun set ti fiang ten i tlaih awk ngai nga hi kan ngeih lo ca hin dako thawngtha chim pau nih an duhnak pawn kan choihnak si cu Cucaah member ṭha a simi cu zeitindah ti hna hika hin they received the word with all readiness of mind an thinlung dihlak in an chimmi bia kha ngaih dingah an i ready a bia hi Pathian bia set si maw ti kha ready tein an ngaih te Such the scripture daily. Nifate in an chimmi bia kha Pathian bia si le si lo kha an zoh, an checkhlat, an rele ti. Cucaah cun Adam mi member cu zeidah si Pathian bia chungah ṭha tein a pum aa pemi le Pathian bia ning tein a kalmi khan si. A donghnak A donghnak cu zei dah si ti cun nawn a ngan a nammi member cu Khrihfabu member nih an hngalh hna i anmah zong nih khan an member kha an hngalh ve hna. Cucu anmi member an si. Mi zong nih an hngalh hna i anmah zong nih an member hawi kha an hngalh ve hna. Cucu member a ṭhami sining te cu si. Kha Khrihfabu ah hin member kan si tikah hin cheukhat cu kan min vial kha kan va pek i kan mipum aho kan si man kan hngal lo a hmaan ko lo mei member a si cu kan hngal ko natein min cazin a um ko natein a mit hmai a mipum a home chungkhar zeidah a ton kan hngal kho lo cu cawlcanghnak zongah a min kan lang bal lo tikah aho si kan thei ti lo ṭhatnak chiatnak zongah kan hmu bal lo tik aho si kan thei bal lo u le nau hna member cu kan chim zungzal chungkhar kan si chungkhar kan si cucaah cun kan i hngalh lo ahcun zeiti cun dah thla kan i campiak khawh lai kan sining na pakhat le pat kan i hngal lo zeitindah thazang kan i pek khawh lai zeitindah pathian rian kan ṭuanṭi khawh lai zeitindah sunparnak caah rian kan ṭuanṭi khawh lai member a ṭhami a dammi member cu chungkhar bantuk ten pakhat le pakhat an chiat an ṭhatnak an i hrawm an i hngal dih cikcek ti he Bible nih a kan cawnpiakmi a si Roma ngan hleihnih a hme hlei nga chungah aa lawmmi hna sinah va lawm ve u a ṭapmi hna sinah va ṭap ve u cucu Rom sinah Paul nih khan nan zumtu hawi a simi hna an kennak an ṭhatnak ah khan va hrawm ve u nan sining kha pakhat nan si ca i hrawm zungzal u ti hi Paul nih hin Rom sinah ca a kuatmi hna a si cahcun a ngan a dammi member cu zeidah an si ti si ahcun a pakhatnak ah Khrihfabu chungah hin Pathian bia an chimmi an theihmi kha ṭha tein an zoh ṭhan a hmaan mahmaan lo tiah dirhmun fek tein a dirmi an si a pahnihnak ah pakhat le pakhat naihniam tein an chiat an ṭhatnak kha i hrawm bu tein i hngal bu tein an um cucu a dammi a ngan a dammi member an sining a si a luang lomi a cawl lomi tiva cu a thu a nam thilnung an um kho lo a luang diahmahmi tiva cu a chungah a tlonglengmi thilnung zong an ngan a dam i din awk zong a ṭha i a thiang a hlimmi a si. Cu bantukin a cawlcang lomi member cu a thimi bantuk kha kan si i a cawlcang thluahmahmi member cu mi tampi ca din awk a ṭhami tiva bantuk kan si ti kha donghnak ka vun chim ka duhmi si kan dihlak ca bawipa thlaw kan chuahpiak seh.